Hi bantukin caanṭha kan petu kan Pathian a hmasa bik ah a min thiang thangṭhat si ko seh. Nan zate Bawi Jesuh Khrih min in nan kut kan tlaih hna. Khrih sinin a rami daihnak, lawmhnak nan cungah a tharin phan ko seh. Pathian bia in thazaang kan la hna lai. Rom a ngan pariat a hme pakhat kan van rel ta lai cucaah atu cu Khrih Jesuh ah a um i thi saduhnak zul loin thlarau duhnak a zultu hna caah cun thiam lo conak zeihmanh a um ti lo. Jesuh Khrih ah a um i Titsa duhnak ka zul loin thlarau duhnak a zulmi hna caah cun thiam lo conak, sualphawtnak zeihmanh a um ti lo. Pathian nih a bia thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Hi bia hin kan zate thazaang kan la hna lai. A pakhatnak ah nan zate biahalnak Neih kan duh hna. Khoika ah dah na um? Jesuh Khrih ah maw na um? Khrihfabu ah ti hi biahal kan duh. Khrihfabu um hi van kainak le khamnak a si lo. Khrihfa phungzul hi van kainak le khamnak a si lo. Cucaah Khrihfabu um na um Jesuh Khrih ah ti kha ṭha tein nangmah na rak i ruahnak hnga ding caah sawm kan duh. A pahnihnak i biahal kan duh ṭhanmi cu ti saduhnak maw na zulh thlarau duhnak zulh in dah na nun? A fian deuh nakhnga Pathian a lawmhtertu nun maw na ngeih? Pathian a ngaih a chiattertu nun dah na ngeih ti kha biahalnak bantukin hal kan duh i na rak i ruah ve nak hnga ding caah Jesuh min in kan sawm. Kan piangthar cang, thlarau nunnak kan ngei cang. Pathian rian zong kan ṭuan hna i Pathian thangṭhatnak zong a phunphun in kan tuah i Pathian le a Khrihfabu cio ah mah le kan ti khawh tawk cio in rian kan ṭuan. Asinain Pathian a lawmhtertu nun maw kan ngeih? Kanmah diremhnak le duhning in dah kan nun ti kha i ruat u sih law remh ding kan ngeihmi kan zia i remh khawhnak i zuam u sih ti ka sawm kan duh hna. Pathian hi keimah le a ṭang seh, Pathian nih ka daw seh, ka duhnak tlinter seh ti hi mikip nih kan duh. Asinain Pathian nih hin kanmah duh tlinter le kanmah le kap ṭan lawng hi a duh lo. Pathian nih ka ṭanh ve hna seh, ka duhnak tuah ve hna selaw ka daw hna selaw ka lawmhter hna seh ti hi Pathian nih a kan duh ve i a kan hauh ve mi si cucacun kan tisa duhnak zul i kan nun peng le kanmah duhtlinnak lawng in kan caan kan hman i Pathian nih thluachuah a kan petu le kan hlawhtlinnak ca lawng kan biak hi Pathian nih a tinh lo ka ti sami hna nun kong a kan cawnpiakmi si caah kan nifatin nun ah hin ṭha tein kan i ruat hna lai i piangthar ti sami le piangthar thlarau mi nun kong hi Rom cakuat ah ṭha tein Pathian bia nih a kan cawnpiak. Cucaah thlarau nun kan ngeih hnu ah zeitindah kan nun ding a si? Tisa duh in maw kan nun rih lai? Thlarau duhnak zul in dah kan nun lai timi kha kan i ruah i remh awk ummi kan zia kan i remh nakhnga Jesuh Khrih min in kan sawm hna. Rom a ngam pariat a hme pahra kan rel tikah Khrih nih a inmi thihnak cu voikhat ah zalak in sualnak ruangah a thih kha a si. Cun atu i a nunmi cu atu i a nunmi nunnak cu Pathian ca i nunnak a si ti Jesuh Khrih nih voikhat ah zalak in cross ah a thihnak kha sualnak ca voikhat ah tling tein a kan thih piak cang i atu i a nunmi tu hi cu Pathian ca i a nunnak a si tiah kan ti cucaah cun Rom a ngan pariat hmelei khat ah cu bantuk in nannih zong nih kannih cu sualnak ah kan thi cang i asinain Khrih Jesuh he i pehtlaihnak thawng in Pathian ah kan nung tiah nan i ruah awk a si ti. Jesuh Khrih cu sualnak ca voikhat ah zalak in a thi i Atu i a nunmi nunnak cu Pathian caah a nung cang. Cu bantukin nannih zong sualnak ah kan thi ve cang ti i ruat u. Pathian ah kan nung cang ti zong hi i ruah fawn u. Sualnak ah nan thi, Pathian ah nan nung cang ti kha ṭha tein i hngalh u law khata khan i ruat u a ti. Sual ah kan thi cang i Pathian ah a nungmi kan si cang caah zeitindah kan nun awk a si ti kha Pathian bia nih hitin a kan cawnpiak. Rom a ngan ka riat a hme pa hlei hnih kan zoh tikah cucaah nan pumsa duhnak kha zul ding in a thi khomi nan pum kha sual nih uk ti hlah seh a ti. Sual ah kan thi Pathian ah a nungmi kan si cang caah khan hi kan pumsa duhnak zulh in A thi khomi kan pum kha sual nih uk ti hlah seh ti. Amhe palei thum kan rel tikah cun nan pum ṭengnge hna kha sual tuahnak dingah dinlonak hriamnam ca pe ti hlah u thihnak in a tho ṭhanmi bantukin Pathian sinah pe u law nan pum ṭengnge vialte hna kha Pathian sinah dinnak tuahnak hriamnam caah pe cang u ti hi Pathian bia nih a kan cawnpiakmi a si. Kan pianthar hnuah hin sual tuah kho ti lo dingin Pathian nih rumro loin a kan uk in a kan control lo sual kan tuah kho kan tuah lo kho pathian duhnak kan zulh i pathian ṭihnak in kan nun i kan tisa duhnak sual kha thlarau duhnak in kan thah ahcun cucu pathian nih a lawmhmi nun a si kha ca khan nangmah tuahnak tel loin pathian nih rian a ṭuan kho lo keimah tuahnak tel loin pathian nih rian a ṭuan kho lo Psalm number za le sawm li le pakhat a hme pathum ah Bawipa ka ka ahhin ralvengtu ka chiahpiak law ka hmur ah congtu ka chiahpiak ka veng pathian mi ropui hna nih hin vengtu congtu kan herh ti hin a theih kan kaan biachia kan chim nak hnga lo a ṭhalo mi kan hmur in kan hmur kan ka a luh nak hnga lo uktu vengtu ka chiahpiak ko ti si Thessalon cukua pakhatnak angan pali me pasria Paul nih Nannih cu thurhnawm lengmang ding le sualtuah lengmang ding in Pathian nih an khamh hna lo. Amah ta simi mithiang si ding in an khamh hna. Cucaah hi cawnpiaknak zulh a duh lomi cu minung cawnpiaknak zulh a duh lo si loin thlarau an petu hna Pathian bia a al a duh lo a zulh a dohtu kha a si ti kha Paul nih ṭha tein a kan cawnpiak i kan pian thar hnuah thurhnawm lengmang sual tuah lengmang zuding lengmang aisi lengmang a fir lengmang ruahnak ṭhalo nei lengmang i a nung dingmi hin Pathian nih a kan khamhmi kan si lo amah ta mi thiang si dingin a kan khamhmi kan si cucaah Roman ngan pariat a me pakhat ah kan rel cang dam tuk khan zeitindah Pathian bia nih a kan cawnpiak ti cun cucaah tu cu Khrih Jesuh a ummi thisa duhnak zul loin thlarau duhnak a zultu hna caah cun thiam lo conak zeihmanh a um ti lo a ti a hme panga kan rel tikah Roma ngan pariat a hme panga kan rel tikah ti saduhnak in a nungmi nih cun ti sathil lawng kha an ruat i pathian kha an lawmhter kho lo thlarau duhnak a zulmi nih cun thlarau kong kha an ruat i pathian kha an lawmhter ti saduhnak zul in ummi cu thihnak a si i thlarau duhnak a zulmi cu zungzal nunnak a si sual nan tuahmi kha thlarau in that u tiah a kan cawnpiak cucaah mipiang thar kan si cang hnuah vawlei mi hna nih an tuahmi paoh tuah ve le vawlei mi nih an eimi paoh ei ve le din ve paoh ding ve le tong tong ve ding khan Pathian nih a kan duhmi kan si lo i thlarau nun kan neih hnuah Pathian a lawmhtertu thlarau mi Tisa duhnak zul lo Pathian duhnak a zul i Pathian sunparnak a langhtertu kan si nakhnga kan nun ṭha tein i check a si lo. Remh awk ummi remh a si lo. Kan pum ṭengnge vialte hi sual tuahnak ah si loin Pathian sinah dinnak tuahnak hriamnam ca i pumpe u sih.